Mae afon sy'n groyw a gloyw a glân, a balm yn addfwynder a cheinder ei chân, pob corbwll fel drych i ddawns cangau'r coed cnau, pob rhyd fel pelydrau mewn gwydrau yn gwau, a'i thonnau gan lamu yn canu'n un côr, y mae Aberteifi ger miri y môr. Felly, canodd Cynan i'r afon Teifi, sydd yn tarddu o warf Fairhorse, yn do lawr heibio i abaty enwog Ystrad Fflur, am gors Caron. Ac ar y gors o'n i'n cwrdd â Caradog Jones, y cyn feili dŵr, oedd i fynd â fi lawr ar hyd yr afon Teifi mewn cwch bach.
Odi ni'n croesi hwn, Caradog? Wel fe triwn i ddeud dwi yn... Ydw chi'n... Ma' wnna'n newydd. ...yn siwr iawn nawr bo' chi ddim yn ca'l 'ych sugno lawr fan 'yn. Ch'mod mae... Sdim gwilod i ga'l ma' rhai manne chi'n deall. Clai.
Clai?
Ma'r rhen wlydd a... Odi, bwyd y wierd bach t'mo'? O's o's o's o's.
Chi'n gwel' 'i prif nw ffor 'yn? Ydi.
Ma' 'na ddipyn o wierd ar hon yn oes?
O, dod o bell o'r... o'r... Sweden. Mae'r baradwy sy'n anifiliau gwyllgon oes? O, di.
Mae Cors Caron wedi denu naturiaethwyr o bob rhan o'r byd i weld yr adar a'r anifeiliaid gwyllt. Mae Tregaron yn enwog am ei merlota, a 'di'r rhyfedd yn byd bod 'na ferlod ar y gors. Ond mae Caradog yn cofio am gymeriadau eraill ar lan yr afon yn Tregaron. Ie, y Pochers. Wel, wahanol i bob man arall ar y Teifi o'r rhein gall y rhedeg, chi'n gweld, a rhedeg o'dd 'i. Ond y ffrind gore o'dd gyda fi yn ardal Dregaron, ma' o'dd y wir bigog. Ife? O'n i'n trio troi nhw miwn fyny os naf sy'n ni'n cael y dyn o'n i'n gael ei drwser e.
Oedd, oedd, oedd. Ond chi siŵr gael hwyl efo nhw? Oedd cwrt, fel ydych chi'r cwrt wedi? Oedd y ffeins mor fach ar dwy bint, chwel. Oedd e werth dwy bint os werth ychan? Wel, oedd a nhw tynnu rwy anal gowr a gweud bod nhw ddim yn mofyn gweld nhw na wedi nhw, na blwyddyn ar ei ôl ni wedi.
Mae nhw wedi methu symud pont einon, oedd am symud ar hon, nag oedd? O. Oedd hon yn sefyll.

Trwy Pont Einon a lawr â ni am ddyffryn hyfryd Llanddewi Brefi. Ar ba sawl blaen llinyn caed siwyn yn saig, a'r sêr yn rhoi tro uwchlaw gro tan y graig, sawl samon a fachwyd, chwaraewyd i'r rhwyd, yn ffedog Pwll Henry, a'r lli braidd yn llwyd, a sawl brithu lleon fu'n ffystio'n rhy ffôl,

O ie. Ma' 'na... O' 'na botsian diogel fyn 'yn o'dd e? Wedodd chi dai dwi'm credu ddai'n digio neb yn yr ardal wrth weutho chi bo' mwy o botsian fyn 'yn na dim un man yng Nghymru. Ma' nw 'di dala cannodd o bysgod fyn 'yn. Odyn nw? Odyn a wedodd chi pan ma' nw'n ca'l myn' i Dregaron ma' nw'n gweud bob amser bo' nw wedi colli whied wel ma' 'na gannodd o whied ar goll os allwn gweud y gwir. Ie ie. Ie ie. Efo bol nobl yn ffor 'yn. O bach. Cymeriade.
O. Odd.

Oedd hi'n mwy dwfwn nag o'n i'n feddwl. Ydi. Ewn ni lan nawr te i'r top na. Ai, yn iawn.
A dyw i ddim yn beth dierth rhyw weld pysgotwr o dan y bont yn Llanbydder. O'r bore tra thirion hyd i nion prynhawn, Cwrdrasom ein deuwedd i'n duedd i'n dawn, pysgota tan fangoed a glasgoed y glyn, a dal i bysgota a'r nos ar y bryn, a pha sawl cyfrinach, cyfeillach a fu, ar bwlpud o greigan, ar dorlamp o llu.

Hwyl dwfn, mate. Ti'n o reit? Iawn.
A dŵr fewn i dîn y Rwsis.
Dŵr twym neis. Ti'n gweld y bwyd sy ar wyneb y dŵr myn 'yn nawr mae'n fyw o bryfed i gyd 'ma. Ie ma' fe. Ma' pethe sy'n cadw pysgod ch'od mewn pwll. Ie.
Felly pwll beth o'dd y pwll 'na yy nôl fyn 'na nawr te? Pwll Jac.
Un o'r pwlle mwya enwog yn yr ardal. Ie. O, cadw pysgod ofnadw, ch'wel ma' hen gerrig mor yn gwilod wn ch'wel. Ma' cerrig mowr ochor 'na se ch'mo' ma'n... Wel... Odi'r pysgod yn myn' i'r ochor 'na o ne' ne'... Odyn ma' dyfnder ofnadw ochor chwith i ni fyn 'yn nawr chi wel. Ie. Odi un o'r pwlle dwfna Teifi. Beth yw enwe'r pryfed sy ar wyneb y dŵr fyn 'yn? O Corynod y Dŵr ry'n ni'n galw ma' rynna ch'wel yn rhedeg ar wyneb y dŵr a d- lle welwch chi rynna gewch chi bysgod bob amser. Ie ie. Enwedig yr hen siwyn bach. Ie ie. Mae'n hoff iawn o rynna gyda'r nos. A wedyn, chi 'di gweld Bala mawr a a'r bysgod yn y... O, wedoch chi wedi gweld pysgod da yn do' mas fyn 'yn. Ie. Wedi gweld pysgod da ofnadw yn do' mas fyn 'yn. Ie, ie. Wel ma'r 'en afon Teifi, mae mae gystal afon a dim sy Nghymru mae'n siŵr dydi? O, we- yn y tair blynedd ddwetha... Mae mwy amrywiol t'wod mae'n yy... O ydi. W'ch chi tair blynedd ddwetha mae 'di tynnu pwyse well na dim un afon yn y wlad fel wi 'di gweud lawer gwaith. Ie. Ac yn tynnu dynon wyddoch chi ma' 'na ddynon yn Llunden yn gwbod am Pwll Jac ar y Teifi.

Ar fôr tymhestlodd teithiwr wyf i fi ti well i fyw. Yn wenu ar ei storm i ddoll fy nhad sydd wrth y llyw. Gobeitho bod e well rhwyfwr na caradog. Gobeitho fydd ddim rhaid i ni wllwng gwynt mas o'r cwch i fynd trwy'r crugau chwaith.

Gadael dŵr llonydd ardal Llanllwni am i lawr am Llandysul, lle mae bechgyn y can wrs wrth ei fodd.

Un o'r bobl sydd wedi rhoi llawer o'i amser i Glwb Pysgota Llandysul yw Arti Jones. Mae e'n dal i fwynhau ambell i b'nawn braf o bysgota.
Duw, mae'r dŵr yn fach, Arti! Odi, Dai, mae'n fach ofnadw, gweud i wrthot ti. Ond yfe, ni wedi cael haf mor dda, ynde? Odi. Odi, ni wedi cael dŵr yn tueddu fawr iawn oddi ar dachrau y gwanwyn. Odi, hwn yn ddarn da am eog. O, odi, un o'r darnau gorau sy ar afon Teifi. O, ie. Beth y'n ni'n galw hwn yw upper run. Y ti'n weld, Dai, mae'r pysgodfa ei hun, mae'n, mae'n, mae'n, mae'n ddiddorol iawn. Does e ddim enw Cymraeg, a ddim un pwll fan hyn, o fan hyn i Landysul. Nawr, fi'n siarad i tri milltir a hanner. Pam o'n i de? Wel, dyma ble maen nhw wedi cael ei, um, ei enwi o'r dechrau. Os gallai ddechrau a ti nawr, lawr yn Llydysyn, mae dydi Gee's Pool, Wickham's, Horse Pool, Island Pool, Little Run, Padgett's, Rocky, Church Pool, uh, Bishop's, uh, Wood Pool... Cyfo gwyll ac mae Isaac Brown fan ti wedi enw e. Be fyddai'n olygu i fi nawr sy'n eisiau ymuno â, â, â clwb Llandysul, gwydwch? Mae'n, mae'n yn ariannol nawr te. Right, y lle cyntaf, dau,

Ac ymlaen at Cwm Allt y Cafan, canodd y Prifardd T. Llew Jones iddo. Fuoch chi yng Nghwm Allt Cafan, lle mae'r haf yn oedi'n hir? Lle mae'r sane gwcw glasaf? Naddo. Naddo wir. Welsoch chi mo afon Teifi'n llifo'n araf drwy'r cwm? Welsoch chi mo flodau Rhuthun? ar y llethrau yn garbed trwm. Welsoch chi mo gwmwallt Caban, lle mae'r coed a'r afon dofn? Ewch da chi i gwmwallt Caban, pidwch oedi'n hwy rhag ofn.
Ar ôl pasio Llambed a Theced ei thŵr, Pont Henllan sy'n estyn ei darlun i'r dŵr. Toc Rhaeadr Cenarth sy'n daran drwy'r fro. Ond rhowch i mi Deifi, Llandysul bob tro.

Tawn i'n cael bod yn gampwr, bod yn goruglwr fydde hynny, a pwy yn well i ddysgu fi na Bernard Thomas yn Llechryd.
Wi ddim wedi bod mewn cwrygl o blaen, coelwch. O, fydd popeth yn iawn nawr. A sain gallu nofio? O, gwr, fi'n licio glywed nhw'n gweud na. Ydych chi? Rŵan maen nhw'n gwrando'n well. Siwch chi gael un bant o de? O, aroswch chi eiliad nawr. Dyna i anfon lawr i chi nawr. Yr sefyll chi lan, mae popeth yn iawn. Dewch i'r rwyf i fi. Na ni'n iawn. Yw, wir dim ychan. Dewch chi fewn nawr, o. Na, na, chi cael mi mewn nawr, rhaid chi gwrando nawr beth weda eitho chi. Pwy ffordd chi'n iste nawr e nawr e? Iste, beth oedd fi? Fi mo'ch chi sefyll yn canol. A fe drwy'ch chi rown i ffeso fi nawr de. Dedwch lawr. Dedwch lawr neu mi ddwch chi... Dodwch chi trwy'r yn pob pen. I ddim...
I ddim... He?

Bob coin dod. Dyna ma, diolch, mae'n dod nôl, achos. Ie, mae'n dod nôl, dyna ma. O, mae'n arfed.
Da, merchi. Are, trwm ma te, yna fe. Aryswch na... Iesawch chi ochr draw i, na?
Ie, hawl aryswch fe na, neu ddiliad. Hei, mae'n gwllgwm beth yw'r dŵr. Ie, ti'n mot am hwnna.
Byddwch chi'n myfiadwr o cymryd i chi? Are. Sefwch yn ei ganol edrych, dau.
Reit. Popeth yn iawn. Dedwch lawr. Dedwch lawr. Ydwch trod yn pob ochr. Fi'n mynd i roi rwyf i chi nawr. Reit.
Are.
Bydwch sam mis bod fi dod ato chi fan hyn. Reit? Reit o.
Dwi e ddim yn mynd i... Na, ni. Ddim drosodd, na ddim... Na, dweud i ddim drosto. Mae'n amosib iddo fynd nawr. Hael yn codi rhywbeth? Odi, odi.
Swisio chi nawr ofni dim. Os gallai gael chi mas o fyna... Chi se help?
Na rw, fi'n iawn nawr. Are, beth am yn un o'r te? Beth sy'n bod ron yno te? Sut ych chi'n iwso fel hyn? A, rhoswch eiliau yno.
Mae mas yn bach o ddwnder yma, da gweld. A, sych chi'n rwymo'n iawn, Orchel?

Bwrw am lan 'da fe. Am lan, doi law am lan, o flan y corwg, tu flan y corwg.
Wi'n mynd ffordd on? Na, chi'n mynd yn iawn.
Ac mi ges i bleser i'r weddi ar yr ymdrech gyntaf. Ddo i'n ôl fan hyn to.

A cyfle i sôn am Botchers, gwaelod y sir.
Llwybr cul oedd Map Bryn Uchel, mae hewl, rhywfaint o hewl mae eddi, ond uh, llwybr cul, chymod, llwybrau geiddir. Yeah. Ac o'ch chi'n trial mynd mor dywel oedd yn bosib, ond o'n nhw'n cysgu, chymod. Ah. A'i coesau'n gros y llwybrau yma. O'ch chi'n bwrw'n erbyn nhw chi fel o'n nhw'n dihino wedyn.

Ie, ie.
Bydden i'n iawn i feddwl wan bod y potsiwr modern heddiw yn mwy brwnt na'r hen rai. Na chi wedi dod i'ch bys arni. Gwyddoch chi heddi, rwy hen gasineb heddi. Ie, ie. Chi'n gwybod, uh, achos dyn nhw'n y bell i nhw. Ie, ie. Dyn nhw'n ardal hyn pryd ni, chi'n gwybod. Wel, a gweud y gwir, chi'n gwybod, teulu mawr rhan bob tŷ, yr arian yn fach a dim gwaith. Sdim gwaith i gael heddi ond sneb yn cwm heddi, gwrwch. Nag os agos. Ti'n gwybod, uh, mae mwy o ofan gwaith heddi. O, os os, eitha gwir.
Os, ond uh, os hyn yn trial cael pysgodi'n bach i'n bod, cael rhywbeth ddillad y plant ac yn y blaen oedd i chi. Ie, ie, ie, ie.
Ond i hwn yn le go arbennig, mae le tawel braf fan hyn. O, hollol dawel, a dyma'r lle i chi fan hyn nawr. I ni yn pwll march fan hyn nawr, chi'n gweld. A wy'n cofio rhyw brynawn di syl, pen Isaac Thomas yn codi Bron hanner cant, fi'n credu bod nhw yn sŵn hanner cant o rwydi o fan hyn lan nawr am Cilgeran. Jew, jew. Mewn un prynawn. Ond oedd y cerrig yn dod lawr o'r uh, allt ochr ddeun i fan hyn nawr. A, ond ddalodd i dir, dillodd e ddim. Ond rhwydi bach oedd hynny nawr, chi'n deall, dim mae'r rhwydi mawr yn gros i'r afon, rhwydi bach, yr uh, 30 o gyrcs, chi'n gweld? Ac yma hwn y le. Ydych chi mewn gwlad dramor o wledig i Elcoed? Wel, dwi wedi gweud wrthych chi, mae'r un peth ma oedd i gan mlynedd ôl a chyn ni. Wel, tywel, dim ond yr adar ni chi'n glywed fan hyn.
Fy nghyfaill genweirig caredig dy ryw, Faint gawn ni'n dau eto o hafau i fyw? Os byddi dy hunan wrth bwll gilfach wen, Un noson a chlywed sŵn yr ŵyl wrth lein den, Na cofna am y fi fydd yn llithro drwy'r gro, o erddi paradwys i Deifi am dro.
Oedd hi'n saff? Dim yn iawn. Mae ambell i dŵr bwll bach slei yna.